Prynhawn da, gobeithio pawb yn iawn. Dŵr ar ochr dy fi, sgidiau arno, fi'n barod i fynd, gobeithio pawb arall yn barod. Um, ail sesiwn o'r wythnos, second session this week. Uh, Fit yn 5, 5 gweithgaredd, uh, ni'n mynd i gweithio am munud gyda gorffwys yn y can. We're going to work for one minute with a break in the middle of that minute, five exercises, okay? Heddi, ni'n mynd i wneud side plank. Ni'n mynd nôl, okay? Elbow and forearm, okay? Lawr a llawr, pigo hips ni lan, A cadw nhw lan. You can put your arm in the air, ok? A ni'n mynd i dal fe am tri deiliad. Ni'n mynd i cael gorffwys, we'll have a break, and then we go and do the other side. Ok? Wah! Beth as? Slow soldiers. Tro ma. Soldiers march, ond tro ma, ni'n mynd gyferbyn. So my arm and my knee are going up. Hold for three, two, three, lawr, switcho droso, un, dau, tri. We want to keep the knee up, ok, cefn syth, a switcho droso. Gonna challenge the hips. Yr un nesa heddi, lunge hold. Ni'n ni gwybod sut i wneud lunges, ni'n mynd nôl, lan, nôl. Tro ma, ni'n mynd i wneud lunge, ni'n mynd nôl, okay? And we're going to hold it. As you can see, pretty straight leg. Coes ar y gwylod yn eitha syth fyd. 30 eiliad. Bit of a burn e. Oce, a wedyn ni wneud yr ochr arall. Ni touches, fi'n mynd i galw rhain. Mis mi slide lawr, oce. Standing straight, you can have your feet together, neu trad ar wahan, oce, feet apart. Ni just mynd i mynd un ochr, Go as far as you can as comfortable, nôl lan a switcho droso. Is my knee. Nis mynd i wneud nice and slow, not a race. Ok, so mae mam a dad yn gallu wneud hwn hefyd. Os ti chi moyn, you can grab a tin of beans for this one, hold the beans, mynd lawr fyd.

A lan, so ni sumo squats hefyd. Cyn wneud hwnna, ni'n mynd i tymio lan bach, quick warm-up, hanner awr i pedro pan mi wedi bod i ysgol a gwaith, okay? so we should be a little bit warm. Ni'n chargio iPad fan hyn, so byd ni'n gallu rhoi yr amserlen uh, i amseru popeth arno, okay? Jog ar swat,

Da iawn. Ok, tro yma, ni'n mynd i fflico coesau ni mas. We're going to flick out the bottom of our legs. So feet are going to come to the side. A ni'n just mynd i touchio nhw, ok? Os ti ddim yn gallu gwneud e, jyst gwneud yn slo bach. Ond os ti'n gallu, i nes mynd i'r ochr. Deg eiliad. Mae'n eitha galed. Tri, dau, un, good. Siglo fe mas. Tro yma am deg eiliad, we're going to go inside. So i newid wneud tu fas, tro ma, ni'n mynd tu fewn. Ok, am deg eilen, so mae'n eitha tuff. Pan barod, go! Os ti ddim yn gallu gwneud y fel yna, jyst gwneud yn slow bach yn y canol. Ww! Pedwar, tri, dau, un. Good, ok. Bach o nofio nawr, I want you to pick your favourite swimming stroke. Oce, okay, lan i chi beth chi'n neud. Fi'n mynd i symud mewn i front crawl. Cadw nadlu. My heart rate's picked up. Gobeithio un chi wedi hefyd. O, fi'n mynd i bach o backstroke. O, Deg eiliad arall. Saith. Pimp. Pedwar. Tri. Dau. Un. Da iawn. So yn y warm-up yna, athyn ni twymo lan coesau ni, oce? Okay? Ni wedi twymo lan breichau a sgwyddau ni, Fi'n credu ni'n barod i fynd. OK, fi'n mynd i cael sip o dŵr. Wch. OK. O, oh, ia. Yeah. So, sai blanks gynta, OK? Passcode. Yes! Oce. Okay. Mae fe'n meddwl, oce, okay. so saif planc yr un cyntaf ar y llawr, hips lan, 30 eiliad. Pawb ar llawr. Hips lan, fi'n mynd i rhoi braich arall reit lan.

Should be a little shake, da iawn. O, oh, da iawn chi. Switcheroo. Switcherooski. Feet stacked on top of each other, okay. O, shake of a mass. Pryd mae countdown yn dod, byd ni'n mynd nôl lan.

Wave to yourself if you're by a mirror. Caru nhw lan. Come on, Steph. Da iawn pawb. One out of the five done. Slow soldiers nesa, okay? Ni'n gwybod sut i wneud soldier walk, okay? Ond ni'n neud yn araf. Hold, so ni'n goffa cael y balance.

90. Sip o dŵr i fi. O! Fi'n siarad. 1, 2, 3. Keep tense, fel o'n i'n gweud, get everything. O, 3. Everything should be nice and strong. Don't let it flop. Tri, good. March, un, dau, tri. Un, dau, tri. Un a ola. Da iawn pawb. Ww! Lunge hold, oce? Okay? Ni wedi siarad am beth i stwff fel un o blaen. We can either do things faster to make it harder, we can slow the tempo lawr, ok, neu dal at rhywbeth. So gyda lunge hold, yn lle mynd really gyflym, ni'n mynd i dal a fe, so it's gonna work as hard. Tra gan gilydd, big step nôl, ni'n mynd i wneud lunge position a dal a fe, 90, 90. Mae hwn yn tough, okay? So my knee isn't touching the floor, cefn syth, A fi'n dal ar fe. So this leg is shaking, ok, mae'n siglo. Mae fe'n anodd. Halfway. Woo! Good one for the quads, glutes, gweithio hamstrings bach.

Oh! Very tough. So mae pawb yn gallu gwneud hwnna. Teb gyda squats, you can do that with the wall. Okay, mynd erbyn y wal, hold it halfway. Okay, knee touches tro yma. Sefyll neis y dal, and we're just going to reach to our knees. Slow bach. O, o'n i'n mynd i cael drink, sy'n digon amser. Pan barod. Ok, slow bach i un ochr, down to your knees, back up, other side. If you want to go a little bit quicker, that's okay. Da iawn. Fel nes i dweud, just like I said, if you want to make it harder, you can hold a weight. Neu tin o beans, botel o dŵr, that'll do the job. A jyst gweithio fel yna. Ni'n gweithio obliques, so muscles ar ochr. Da iawn. So rili gallu teimlo fe. Os ti'n mynd i'r un ochr, hwnna'n solid, oce, okay? cos ni'n gweithio nhw. Good. Siglo fe mas. Deg eiliad, sip o dŵr i fi. Ok, nol mewn. Ochr. Lan. Ochr. I'm going to go a little bit quicker.

Five seconds. Good, da iawn pawb. Last one to go. Ni'n mynd i wneud y sumo squats. A wedyn, ewn ni'n wneud couple of stretches i cwlo lawr. And job is a good one, okay? Os i angen bach o dŵr, cael bach o dŵr. Bydd rhydian gyda chi fori, sori. Uh, sori, YouTube, bod i mas o'r llun. Uh, bydd rhydian gyda chi fori, oce. Okay. Sesiwn arall. Sumo squat, stance mas, a lan. Don't have to go that far.

O, hwn yn ei dolur. Good. Pulses bach. Ti'n gallu gwneud hwn gyda lunges hefyd, lots o things. Just pulses bach. Look, hardly moving two inches, falle. Da iawn, cadw fynd, back straight, pen lan. Ooh! Ding ding ding! Cerdded run yn ei lle! Ooh! Dizzy spell i fi! Cerdded nôl am lan! Siglo fe mas! Ewn ni a couple of stretches. Ar y muscle groups ni wedi defnyddio, on the muscle groups that we've used, in case we don't get stiff.

Tri, dau, un. OK, good. Un nesa, ni'n mynd tri a fe. Hip flexors a glutes, OK? So hip flexor glutes, ardal ma. So we've done a little bit, o'n i'n teimlo fe pan i'n ei coesau. Imagine you're sitting in a chair, un coes lan, dros ben, pen glin, a eist y lawr. Just tipyn bach, oce? Okay? O'r ochr, right leg up, tuck on top of your knee, ddim, a ni'n mynd i eistedd lawr. Gael bach o balance, and you should be stretching out the back. Os ti'n gallu gwneud e, you can sit further in. Fi'n teimlo fel fan hyn, oce? Okay? So ni'n gweithio, just stretch o mas yn neis yn araf. Good. Ochr arall, chwith yn mynd droso fe. O, diar. This is the bad side, man. Dwi'n meddwl hwnna? This is my awful side. Fi'n gaffo edrych mewn. Balance fi'n terrible ochr ma. Oh, really tight. So just un bach neis ar ôl wneud y pulses a'r lunges.

Just ni'n teimlo fe yn y ffrant. Keep your back straight, facing forward, edrych ymlaen. OK, a wedyn ni'n mynd i wneud stretch Steve. OK, brech e mas, a chi'n mynd i rhoi cwtch bach i dy hunan. Squeeze.